סענדער בלאנק און זיין געזינדל, דאס צווייטע קאפיטל. די אקטיארן שפילן געצייכנט גוט. ווי אן ארנטליכע ראמאניסט זענען מיר מחי' פארצושטעלן א בילד פון סענדער בלאנק'ס הויז, נישט דורכלאזן קיין קלייניגקייט, נאר מחמת מיר זענען זייער נייגעריג שוין אנצוקוקן דעם הער בלאנק עטליכע שעה פאר זיין טויט, מוזן מיר די איבערראשונג פונעם שיינעם הויז אפלייגן אויף אן אנדערע צייט, און יעצט נאכגיין טריט ביי טריט אונזער געשעצטע העלד רבקה זעמל, גלייך צו סענדערן אין צימער אריין. דער שאַרפֿער רײַך פֿון די אַפּטײק-פֿלעשלעך שטעלט אונדז פֿאָר אין דער פֿאַנטאַזיע אַן אױסגעצױגענעם חולה מיט אַ בלאַס געזיכט, מיט אַ פּאָר גלעזערנע אױגן און מיט פֿאַרשמאַכטע ליפּן, און מיר פֿילן, אַז דאָ האָט זיך דער טױט געמאַכט אַ נעסט, און דער מלאך-המװת ליגט ערגעץ אין אַ װינקעלע און מיטן לאַנגן שעכט-מעסער אין דער האַנט היט ער אים די נשמה. אַזױ, אַז אַ פֿראָסט לױפֿט דורך איבערן לײַב. און יעדער פון אונז, אפילו דער גרעסטער אפיקורס, דערמאנט זיך אויך אין דעם לעצטן טאג פונעם קורצן לעבן, און יעדער נאך זיין פארשטאנד הייבט אן צו פילאזאפירן אויף זיין שטייגער. דער מאטעמאטיקער זאגט אז די גאנצע וועלט איז געגליכן צו א ראד און דער טויט איז דער צענטער און מיר מענטשן זענען נישט מער ווי אומגלייכע ראדיוסן. וואס שפארן זיך אן אלע אויף איין פונקטום. די זייגערמאכער זאגט אז די גאנצע וועלט איז געגליכן צו א ציפערבלאט, די ווייזערס, דאס איז אונזער לעבן, דער אומרו, דאס זענען מיר, און אז די וואג פאלט אראפ, איז אונזער לעצטע היסטאריע. דער שוסטער זאגט אז די וועלט איז געגליכן להבדיל צו א חלב און דער מענטש דאס איז דער האמער. די בעל הגאולה זאגט אז די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן נאר צוליב דעם בעל הגאולה. איי וואס דרייען זיך דא ארום אזויפיל מענטשן? דאס זאגט ער זענען אונזערע פארשוינען פון וועלכן מיר האבן פרנסה. פון א באנדער, פון א באנדער, א באנדער, האב איך אליין געהערט ווי ער האט געזאגט אז די גאנצע וועלט איז געגליכן להבדיל צו א פעסל, וואס אז ס'ווערט נאר זיך צולעכצט מוז דאס דער באנדער אנשלאגן. הום. אריין געקומען צו סענדער בלאנק אין חדר אריין צום חולה האט זיך פאר אונזער פאר אונזערע אויגן פארגעשטעלט אזא מין בילד. אויף אַ גרויסן אײַזערנעם בעט ליגט מיטן בויך אַרויף אַ ייִד פֿון אַ יאָר פֿופֿציק, מיט געלע האָר, מיט אַ גרויסער געלער באָרד, דאָס גאַנצע פּנים כּמעט מיט די הענט באַוואַקסן מיט גילדערנע האָר, מיט לאַנגע געלע ברעמען אויף די אויגן, אַ סך ענלעכקייט מיט זײַן טאָכטער רעוועקאַ. סענדער איז געשלאָפֿן, ווי עס האָט אויסגעזען, ווי עס האָט אויסגעוויזן, מיט אַ זיסן, געזונטן שלאָף, און אויף זײַנע באַקן האָט געפֿלאַמט אַ פֿײַער. רבקה איז שטיל צוגעגאנגען צו זיין בעט, האט צוגעלייגט א פינגער צום מויל, און די אומגליקליכע חולה האט זיך נעבעך אויפגעכאפט, האט אויפגעעפנט זיינע גרויסע גרויע אויגן און האט ארויסגעלאזט עפעס ווי פון א ליידיגן פאס, אוי מיין סוף! אוי מיין עק! אז די פענסטער האבן געציטערט. אין איין אויגנבליק האָט זיך רעװעקאַס פֿרײלעכע שײן געזיכט װידער פֿאַרענדערט, און אױף איר שײנעם װײַסן שטערן האָט זיך פּלוצעם אױסגעלײגט מיט אַ מאָל עטלעכע טיפֿע, טיפֿע קנײטשן, און אירע אױגן האָבן זיך באַנעצט מיט אמתע, ביטערע טרערן. פּאַפּאַשאַ! האָט אים אונדזער העלדין געזאָגט, אַרױסשיקנדיק אָסיפּין מיט אַ װוּנק, און האָט זיך געזעצט באַם פֿאָטער צו קאָפּנס. און האָט אַנידערגעלייגט איר ווייכע ווייסע האַנט אויף זיין שטערן, פּאַפּאַשאַ, ווער שוין געזונט, ס'איז שוין צייט, זע וואָסער פּנים דו האָסט באַקומען, פּאַפּאַשאַ, שטאַרק זיך, פאַל נישט אַראָפּ ביי זיך, לאז זיך נישט אָפּ אינגאַנצן. אוי, שלעכט, שלעכט, טאָכטער, האָט איר דער פֿאָטער געענטפֿערט. אַן עק! אַן עק! גאָט ווייס, צי איך וועל דערלעבן מאָרגן, גאָט ווייס! רבֿקה, קינדער, חיים, מאַרקוס, וווּ זענט איר? וווּ זענען מענטשן? רופֿט מיר מענטשן, איך וויל שרײַבן אַ, אַ, אַ צוואה! אַ צוואה? ווייס איך וואס דו רעדסט פאפא שאל, נאר די גאר א צוואה, מילא אז מען איז נישט געזונט איז וואס, מאכט זיך, א מענטש איז נישט קיין אייזן. אה! אוי טאכטער, איך וויל שרייבן א צוואה, איך האב עטליכע געציילטע שעה צו לעבן, צו מוטשען זיך, געוואלד! געוואלד! דער דאָזיקער געװאַלד האָט אױפֿגעהױבן דאָס גאַנצע הױז אױף די פֿיס. צום אַלעם ערשטן האָט מרים חיה, סענדערס װײַב, געחלשט, און דאָס װײסן מיר דאָך אַלע, װי גרינג די שװאַכע פֿרױ איז צו חלשן. צו איר איז צוגעלאָפֿן די מאַדאַם סאָניע מיט אַזאַ שרעקלעכער געשרײ, שװיגער! אַז אױב מרים חיה זאָל טאַקע אױף אַן אמת געװען געחלשן, װאָלט זי זיך אױך באַדאַרפֿט אױפֿכאַפּן. און זי האָט זיך טאַקע אױפֿגעכאַפּט, אױפֿגעעפֿנט די אױגן, אַנידערגעלײגט דעם קאָפּ בײַ דעם שניר אױפֿן האַרצן און גענומען צו לײענען אַ צעטל, װי אַזױ אומגליקלעך און עלנט זי איז, װי אַזױ זי בלײַבט װי אַ, װי אױפֿן װאַסער, װי אַ פֿאַרװיסטע אַלמנה. אַ יונגע, נאָר אַ פֿאַרװיסטע אַלמנה. װער װעט זיך אױף איר אַרומקוקן? אױף איר קוקנדיק, איז סאָלי צוגעגאַנגען איז שׂרה צעגאַנגען געװאָרן פֿאַר געװײן און פֿאַר גרױס רחמנות, האָט זי כּמעט פֿאַרגעסן אין אירע אײגענע צרות און האָט גענומען טרײסטן די װיסטע אלמנה מיט די דאָזיקע רירנדיקע און האַרצן-רײַסנדיקע װערטער, גענוג אײַך צו טרױעריקן, שװיגער, איך לעב נאָך, גענוג! פֿאַרגעסט נישט אָן, פֿאַרגעסט נישט אָן גאָט און זינדיקט נישט מיט אײַער רײד, שװיגער! גאָט װעט אײַך נישט פֿאַרלאָזן און זײַט נאָך, איר זענט נאָך אַ יוגנט, און אייער מזל קען קיינער נישט וויסן, איר זענט נישט די ערשטע און נישט די לעצטע, גאט קען אייך נאך באשערן, און איר קענט נאך וויסן פון א וועלט, און מסתמא וועט אייך דעם שווער נישט פארגעסן אין די לעצטע מינוט און וועט אייך באווארענען, אבער איך, שוויגער, איך קען זיך צו אייך נישט גלייכן, איך בין באפאלן מיט קינדער, און דארף האבן פיל זכות אבות ביז איך זאל פועל'ן ביי גאט אז דער שווער זאל מיך אויך נישט פארגעסן מיט מיין מאן, איר ווייסט איך האב נאך כמעט קיין חיי שעה נישט געהאט, חוץ דחקות, יסורים און הארצווייטאג, כאטש מיין חיים איז אן ערליכער, א שטילער, א לייטישער אינגערמאן, נישט אזוי ווי אונזער אסיפ, דער שארלאטאן וואס פארשפילט, זאגט מען, אין קארטן א יאר, וויפיל איך מיט מיין מאן און מיט מיינע קינדער דארפן פארלעבן, און פון דעסט וועגן ווייסט איר וויפיל מתנות רבקה האט טומאת פונעם שווער, און איך, אחוץ דעם נדן, נישטא וואס צו רעדן. און מיט די דאזיקע ווערטער האט נעבעך שׂוני באהאלטן איר וויינענדיק פנים ביי מרים חייה'ן אויפן הארצן, און אזוי האבן נעבעך די דאזיקע צוויי אומגליקליכע ווייבער אויסגעגאסן איינעם פארן אנדערן זייערע הערצער, זייערע ביטערע הערצער, וואס זענען אנגעזאדן. פֿון אַ צײַט מיט יאָרן, מיט קינות, שנאה, פֿאַרדראָס, האַרטװײטיק בעת נאָך אַנדערע געפֿילן. מיר זענען אַלע אַזױ, לעזער, װי? װער װינציקער, װער מער, װער קלוגער, װער נאַרישער, װער אָפֿן, װער פֿאַרבאָרגן, אָבער עגאָיִסטן זענען מיר אַלע. האָט אױף מיר קײן פֿאַריבל נישט. אמת, מיר האָבן אַ באַקאַנטן אײנעם, רב הערץ אָדער רב זרח, דאס איז אלץ איינס, געדענק איך געדענק איך גאנץ גוט ווי אזוי צוריק מיט א צוויי יאר אדער דריי האט דער דאזיגער רב הערץ אדער רב זרח האט באדארפט שטארבן און זיינע קינדער מיט זיינע פריינד זענען זיך צונויף געפארן צו אים ס'איז כדאי געווען צו זען מיט וואס פאר א רירנדיגע פרייטליכקייט מיט וואס פאר א ווירקליכער איבערגעגעבנקייט און ליבשאפט דער דאזיגער געזינדל איז געגאנגען און געהאנגען ארום דעם חולה. עס איז כדאי געווען צו זען ווי אזוי דער גאנצער עולם האט ארום גערינגלט דעם דאקטער און ווי אזוי איינער איבערן אנדערן זענען געלאפן צו באדינען דעם חולה, און שטעלט אייך פאר אז אלע האבן פארגעסן זיך און מען האט נאר געהאט צו טון מיטן חולה. און ביז די לעצטע מינוט האבן זיינע קינדער און זיין ווייב נישט זיך נישט געזעצט צו באדויערן זייער אייגענע לאגע, ווי אונזערע געשעצטע פרויען מרים חיה בלאנק מיט איר ליבסטע שניר סאני בלאנק, וואס האבן ווי עס ווייזט אויס באצייטנס באוויינט נישט די הערה בלאנק וואס האט זיך געקליבן שטארבן. זיי האבן באקלאגט זיך אליין, שטעלט אייך פאר, רבי שטראסער, רבי הערץ אדער רבי זרח האט זיך געראנגעלט מיטן מלאך המוות, האט קיינער נישט אינזינען געהאט קיין צוואה מיט קיין באבובער נישט און ווען אימער ס'זאל זיך געווען דערפון אויסרעדן, וואלט עס געווען די גרעסטע באליידיגונג פאר דעם גאנצן הויזגעזינד. נישט אזוי ווי דא, ביי אונזער בארימטן הער בלאנק, ווי די מאדאם רבקה זעמל האט א ווינק געטאן צו איר פיל געליבטן מאן אסיף זעמל, ער זאל לויפן אומברענגען וואס גיכער מענטשן דעם רב די נאטאריוס און אז דער דאזיגער וועלטליכער דיפלאמאט מיט וועלכער מיינע לעזער וועלן זיך באלד באקענען גאנץ נאנט אז דער דאזיגער הער זעמל זאג איך איז געקומען צום נאטאריוס האט ער מיט אים געמאכט א גאנץ לאנגן שמועס וועגן זאקאנעס בכלל וועגן ירושה באזונדער, ער האט באוויזן ווי ווייט ער איז קלאר אין זאקאנעס, און כאטש ער איז דאנקען גאט נישט אזוי נויטבאדערפטיג, דאך פארהאפט ער אז זיין געליבטער שווער דער הער בלאנק וועט איר אפשרייבן דער גלעסטן חלק ירושה מחמת אים אסותן האט ער ליב ווי אן אייגענעם זון, און שפעטער אז די נאטאריוס מיט די איבעריגע זענען געקומען צום חולה האט אסופ ארום זיי שטארק ארום געטאנצט און אזוי איינגענומען און אויפגעלייגט אז א מענטש פון דער זייט האט געקענט מיינען אז דא וועט מען שרייבן תנאים, נישט קיין צוואה, אז דא איז א חתונה, נישט קיין געפערליכע קראנקע וואס געזעגנט זיך מיט'ן לעבן, נאר איין רבקה האט זיך נישט פארלוירן, די דאזיגע געטרייע טאכטער איז נישט אפגעטראטן אויף קיין מינוט און קיין רגע פונעם קראנקן פאטער, אויף איר פנים זענען געווען אנגעצייכנט אזעלכע יסורים, אזעלכע טיפע שמערצן, אז די געפערליכע סינדער האט זיך געטרייסט, האט זי געטרייסט. וואָס וויינסטו, נאַרעלע? די דאָזיקע עטלעכע ווערטער האָבן געעפֿנט בײַ דער זעלטענער טאָכטער אַ נײַעם קוואַל פֿון טרערן, און קוים מיט צרות האָט זי געקענט אויסרעדן אָדער אויסקוויטשען, טאַטע, מען דאַרף נישט! מען דאַרף נישט! וואָס, נאַרעלע, וואָס דאַרף מען נישט, נאַרעלע? קיין צוואה דאַרף מען נישט! איך וויל נישט! איך קען דאָס נישט איבערטראָגן! דו וועסט נאָך לאַנג, לאַנג לעבן! גיי שוין, גיי, נאַרעלע! זעהסט דאך אז איך עק זיך, מען דארף נישט, מען דארף נישט. דאס האט געקלערט אונזערע שיינע רעבעקא שרייענדיג מען דארף נישט ביי זיך אין הארצן, ס'איז נישט גרינג צו וויסן ליבע פריינט וואס איר אדער איך קלערן אין הארצן, דאס איז בכלל א שווערע זאך צו טרעפן אין היינטיגע יארן, איז גארנישטא די נאר וואס זאל ארויסגיין און ערקלערן וואס דער אדער יענער טראכט ביי זיך אין הארצן, יעדער האט זיין געדאנקעניס בעל הבית און קען זיך מיט זיי באנוצן ווי ער פארשטייט. על כל פנים. דאס קען איך אייך זאגן, אז נאך דעם געוויין מיטן געשריי פון אונזער פיינע העלד רעבעקא מען דארף נישט מען דארף נישט, האב איך אליין מיט מיינע אויגן געזען וויאזי רעבעקא האט אוועקגערופן איר געשעצטן מאן אסיף זעמל, און האט זיך מיט אים עפעס געסודעט און געשושקעט עטליכע מינוט און אירע אויגן זענען געווען טרוקן ווי פעפער. וואס האבן זיי גערעדט קען איך עד היום נישט וויסן, איך האב נאר געכאפט עטליכע ווערטער, גרושה, צוואה, א חלק, זקן, אן אכטל, א זון, א טאכטער, און דאס איז שוין גענוג פאר אונז, און מיר שטויסן זיך שוין אפ פון דא פון וואס דאס דאזיגע פאר פאלק האט דא געשמועסט, די מאדאם רעבעקא איז געווען עפעס זייער צוטראגן ווי א סוחר בשעת ער שמועסט פון א גרויס געשעפט, און די הער אסיפ זעמל האט אריינגעשטעקט ביידע הענט אין די הויזן קעשענעס,

דאָס אײַזערנע בעטל, װאָס דער אומגליקלעכער קראַנקער ליגט אױף דעם אַצינד און אַמפּערט זיך מיטן מלאך-המװת, איז אײגנטלעך נישט קײן שלאָף-בעטל, נאָר אַזאַ מין קושטשעטקע, אַ גאַנץ גרױסע, װי סענדער האָט ליב געהאַט צו לײגן זיך אָפּרודן נאָך יעדן מאָלצײַט, מיט אַ גאַנץ גרױסע און גראָבע ציגאַר אין צײן. װי עס װײַזט אױס, האָט סענדער ליב פֿון תּמיד אָן שטאַרקן מאַסיװ-מעבל. דאס קען מען באמערקן נאך דעם גאנצן גרויסן דעמבענעם שרייב טיש, און נאך די הויעכע דעמבענע קרעסעלע, פאטעל, וואס האט גיכער א פנים פון א גארדעראבנע שאפע, איידער פון א קרעסעלע. כאָטש אין מיטן איז אױסגעהאַקט אַן אָרט אױף סענדערס געזעס, באַצױגן מיט אַ גאַנצן יאָכטמערפֿעל. מערקװירדיקער, שטאַרק און מאַסיװער פֿון אַלץ איז דאָס רײַבגעצײג מיט די אַלע שמאַכטעליאַקעס, װאָס געפֿינען זיך בײַ יעדן לײַטיש מענטשן פֿון הײַנטיקער װעלט אױפֿן שרײַבטיש. אַלץ איז אָפּגעאַרבעט און אָפּגעטעסטט אַזױ ערנסט, אַזױ אָרנטלעך, אַזױ געטרײַ, נישט אַנדערש װי פּאַסאַקאַזשאָ. געמאכט געווארן, ווארום ווארום אז מען קויפט ביי די היינטיגע טענדעקניקעס איז דאס נאך קיין איז דאס נאר קייען שפיי מיטן ווינט און מיטן רויעך אבי נאר געלט אויסצונארן און גענוג. ניין סענדערס איז נישט ניין סענדער איז נישט פון די דאזיגע שפרינגער וואס וואס היינט לעבן זיי מארגן פו פ סענדער. האט ליב שטארקע פעסטיקס, מאסיווס, און איז אליין אויך שטארק פעסטיג און מאסיוו, פארפראוועט פון געזונטע מאכלים מיט די בעסטע וויינען און פארזארגט מיט א היפשע היפשע עטליכע יאר. פארזארגט אויף היפשע היפשע עטליכע יאר, נאר, אך, נישטא קיין אייביגע זאך אויף דער וועלט, איין איבעריגע טראפן וואסער אין טייך מאכט א גרויסע באוועגונג אין די כוואליעס, איין איבעריג שטיקל געפילטע פיש פון א דריי פיר פונט מאכט אן א גאנצע סומאטוכע, א רעוואלוציע אין בויך, און מיר זענען אלע ביי גאט אין די הענט, ווער וואלט זיך דאס געקענט ריכטן אז איבער א האן מיט א הון זאל חרוב ווערן אזא גרויסע שטאט ווי בייסער. אז איבער א האן מיט א הוין זאל חרוב ווערן אזא גרויסע שטאט ווי בייסער? ווער וואלט זיך דאס געקענט ריכטן אז איבער אזא גארנישט מיט א נישט ווי א שטיקל העכט זאל עס נעמען אומוואלגערן אזא מויער ווי סענדער בלאנק וואס האט זיך נאך אויף זיין לעבנס לעבן קיינמאל נישט געקלאגט אז עס זאל אים עפעס וויי טאן? און פון דעסטוועגן זעט איר דאך אז אויף דער וועלט קען זיך אלץ מאכן.